Hola y bienvenidas. Helo, fe yna i Miss Jenkins, a pleser yw estyn croeso cynnes i chi gyd i'r cyflwyno'r opsiynau astudio Sbaeneg fel pwnc lefel A. Hello, my name is Miss Jenkins and it's a pleasure to welcome you to this options presentation regarding Spanish A-level.

Cwestiwn effeithiol i ddechrau byddai, beth fydd yr byd a'r byd gwaith wrth i ddysgwyr blwyddyn 11 chwilio am waith, boed hynny wedi astudio lefel A neu wedi astudio ymhellach? Mae llawer o heriau a newidiadau yn effeithio ar gyflogadwyedd a'r dyfodol. Beth fydd sefyllfa'r economi wedi Covid?

and what technological advances will impact their ways of working and living. Yn ddiddorol, mae polisi iaith yn holl bwysig yn y byd cystadleuol. Nod Ewrop yw bod pawb yn siarad ei iaith ei hun a dwy iaith arall. Polisi Cymru yw ein bod yn ddwyieithog a mwy. Mae'n amlwg felly bod lle a galw am sgiliau iaith, rheswm pwrpasol a synhwyrol felly i ddewis i astudio iaith.

Mae'r adroddiad y tu hwnt i'r gweithredu yma yng Nghymru yn nodi'r dyhead a'r angen am sgiliau iaith yn glir. Mae Sbaeneg yn un o'r ieithoedd sydd yn cael ei nodi fel holl bwysig ar gyfer y Deyrnas Unedig dros yr ugain mlynedd nesaf. The Languages for Future report clearly states Spanish as one of the languages most vital to the UK over the next 20 years. Y neges yr wyf yn gwblheu heddiw yw bod iaith dramor yn sgil trosglwyddiadwy ac yn fantais mawr mewn byd cysur leol. Mae Cabac yn nodi am manyleb lefelau Sbaeneg a bod iaith yn agor y drws i gasgliad o yrfaoedd. Mae hanes disgyblion lefel A Ffrangeg, sef yr iaith dramor sydd wedi astudio hyd at safon lefel A yng Ngŵyr yn y gorffennol, yn dangos hyn ar waith. Mae trystoriad diddorol iawn yma, o weithio gyda'r Llywodraeth, ifancio a'r byd chwaraeon.

A dyma ni felly i ddod â'r ran gyntaf i ben. Pa gyfleoedd mae astudio iaith yn cynnig? Fel yr wyf wedi sôn, mae cyflog y duedd yn un o'r prif bwyntiau i ystyried, ond hefyd, mae'n wych gallu cyflwyno profiadau bywyd a ddaw o astudio iaith. Meddyliwch am bosibilrwydd gweithio dramor, boed hynny yn ystod yr haf, yn rhan o swydd yn y, y Deyrnas Unedig, neu fel rhan o interniaeth dramor yn ystod y brifysgol. Mae iaith yn agor y drws i'r cyfleoedd unigryw a bythgofiadwy yma. A rhai sydd yn codi gwyn i nifer yw bod iaith yn gallu arwain at fwy o gyflog, tua 20 y cant yn fwy yn ôl yr ystadegau. What opportunities does language study offer? Employability is one of the main points to consider, but also life experiences that come from studying language need to be explored.

Hoffwn nawr symud at ail ran y cyflwyniad, sef amlinelliad o'r cwrs astudio. Fe fydd gwersi lefel A Sbaeneg yn cael eu cynnig ar dir Ysgol Gyfun Gŵyr, ac felly ni fydd teithio i Bryn Tawe. This takes me to the second part of this presentation, which will be an outline of the course of study. Spanish A-level lessons will be offered on site at Ysgol Gyfun Gŵyr, therefore there will be no travelling to Bryn Tawe. Dengys cynnwys y cwrs lefel A ar y sleid. Yn dilyn ymlaen o astudiaethau TGAU, mae'r un sgiliau yn graidd i'r llwybr astudio hwn hefyd, sef siarad, gwrando, darllen, ysgrifennu a chyfieithu. Fodd bynnag, fel y gallwch weld, mae'r cyd-destynau dysgu yn arwain at drafodaethau a ffocysau llawer mwy aeddfed a swmpus. Byddwn yn edrych ar bobl ifanc a chymdeithas heddi, diwylliant a'r celfyddyde, bydd cyfle i edrych ar gymdeithas mewn fyd ac integreiddio, ac a hefyd hanes Sbaen yn benodol 1936 ymlaen. Pen llanw'r holl astudio, bydd y cyfle arbennig i weithio ar brosiect ymchwiliad personol yn seiliedig ar agwedd o ddewis personol.

I allu deall y cwrs yn iawn, dyma amlinelliad o waith blwyddyn nesaf, sef blwyddyn deuddeg. Fe fydd yr oliad llafar, lle gewch chi gyfle i ddadle am bwysigrwydd y celfyddydau neu ddiwylliant ranbarthol, a hefyd cyfle i drafod materion pobl ifanc. Aroliad ysgrifenedig i'r elfen asesu arall, a fydd yn cynnwys gwrando a darllen a deall, sgiliau sydd hefyd yn y cwrs TGAU.

Gan mai dyma blwyddyn cyntaf y cwrs Lef Las Sbaeneg yng Ngŵyr, does dim penderfyniad wedi'i wneud eto o parthed y ffilm, ond dyma'r opsiynau sydd wedi'u rhoi i ni gan CBAC. Which film? As this is the first year of the Spanish A-level course at Gŵyr, no decision has been made yet in relation to the film, but these are the options that have been given to us by WJC. A dyma eto amlinelliad o'r astudio o safbwynt blwyddyn 40. Fe fydd yr oliad llafar, ond y tro hwn, cyflwyniad a thrafodaeth y bydd yn seiliedig ar ymchwil yr ymchwiliad unigol. Roedd hyn gyfle i bob dysgwr ddewis maes o ddiddordeb ac o brofiad fe allai ddweud ei fod yn elfen sydd yn dod â llawer o fwynhad, yn enwedig wrth astudio yr her ieithyddol. O ran yr arluniadau ym mlwyddyn tair ar ddeg, fe fydd aroliad yn cynnwys tasgau gwrando, darllen y deall a chyfieithiad, ac un aroliad arall yn ffocysu'n benodol ar y nofel y byddwn yn astudio fel dosbarth. And this year again is an outline of the study of year 13.

Fe wnaeth i gyfeirio at yr ymchwiliad um, fel un o uchafbwyntiau'r cwrs. Mae dewis rhydd o ran thema sydd â chyswllt i gyd-destun Sbaen neu gwlad Sbaeneg ei iaith. Dyma ambell syniad sydd wedi rhoi gan Cabac, a fel y gallwch weld, dyma dasg a fydd at ddant pawb.

Yn debyg i'r ffilm ym mlwyddyn deuddeg, dim ond opsiynau fydd gyda ni o ran y nofel ym mlwyddyn tair ar ddeg. Mae cyfoeth o lenyddiaeth Sbaeneg ar gael, a dyma rai a fydd ar gael i ddewis. Once again, there are literature options for us to choose from for the novel, as shown on screen.

A dyma ni, ein ymateb ni i'r cwestiwn, pam lefelau Sbaeneg? Bellai ddweud yn onest bydd y pwnc yn dod ag elfen o fwynhad a her. Mae grwpiau bach yn caniatáu amgylchedd arbennig i allu dysgu am ddiwylliant newydd, i allu datblygu sgiliau trawsgwricwlaidd ac i ddod yn ddefnyddwyr Sbaeneg hyderus wrth ddechrau'r daith a fydd yn eich tywys tuag at ystod o gyfleoedd swydd. To conclude, here are our answers to the question, why Spanish A-level? This is a subject that will bring an element of enjoyment and challenge. Small group size will allow for a perfect learning environment.